mwana mari akuda mari yekuchikoro tinga chikafu muno kudya makandiratidza kuenda kubasa
ndiri zvekudi kwenini chero unondipunisa chero unondipunisa inenge akomana ndinokudaidza ishe uyai nebanda Gare zvakanaka ndichimwe. Izvi kuchiko?
Ndiri sungoya chirara pamakumbo wani mazuva ese. Gare zvakanaka ite so ndise musoro wangu. Naye michi chakadaro. Usadaka ndichi ndikutaura kuti saka ndoona kuti dziko kuti dziko kana ndichi tsadare. Izvo.
Kuma ita sei kwanga tinombosamudzana wani zvaita sei kona imba mwana.

what are you saying mari yanasika kuita marasikiro chui pei yese are you saying kuti nasi mwedzi wapera hamuna kana sendi usanditonyasa kutogaya kuti kusei hau inzwai inzwai babarudo mm. babarudo handizvo kunyeberwa handizvo kunyeberwa mamunhu Ah, chitondiudza henyu kwamaisa mari
kani ndotochinesa kushaya kuti ah, handidi zvokutaura zvafamba sei munondiziva rozi munondiziva ona kubasa ndatopuwa zvakanaka nayo handinayo mari saka pandapinda ndazozipinda pane panare nomwe ndinenepandapinda ndiudze chokwadi ndiudze chokwadi zvanoita nemari Handiudze ndati ndiudzei zvamaita nemari handidi zvokutaura. Vakomana iwo. Handidi zvokutaura. Vakomana.
Vakomana iwo. Kana mune wamapa mari iyoyo ndiudzei. Ndonomuendera pake pagedhi pake ndomudonhera. Handina wandapa.
Ah ah baba rudo.
Kana museko Mavis. Hama one. Taurai kwamaisa mari. Taurai kwamaisa mari. Ndinomuendera. Nhasi ndinomuendera handidi zvokutaura ndokuudzai. Iwe.
Ndokuudzai munondiziva. ndatimaisa kupi mari asisi munyama here barudo muzotiti mavana vaschool fees vari kuvhura izvezvi vari kuda mari imhepo here munoziva kuti vachikoro chikoro matobhadhara pamwedzi pamwedzi vada mari yechikoro vana vodzingwa kugara pana pamba tikuita sei chikafu chachaicho tatipedza kubika uve kupedzisira ndozvikutoandizvekutoa ndatotaura kwamaisa mari ndozvitoandizvekutaura taure kwamaisa mari rendi chaiyo inodiwa munomuziva muridzi wemba yonoi munomuziva ii pakatoshata handiti kuzwa pakatoshata ndati iri kupi mari iri kupi mari vabarudo hmm. muita zvemafainzi neni handiti unzwa iwe ndinonyaso kunzwa kuti mweya wangu ka mweya wangu unogona kuita seunoda kupera kudai so barudo ndati mari iripi
mari iripi ndati mari iripi babarudo hazvishandi izvi panguva ineyi babarudo ndati mari iripi
handisina zvekutaura one matiri maviri ndikobarudo iwe musaita mabvemajokisi enyu mazvinzwa musaita majokisi enyu mazvinzwa ka tapinzo ndati mari iripi chimira kandionedzere taurai mafambira zvaita ndiri kuda kuzwa kune mari izvezvi nhasi saka ndatopuwa mari zvakanaka naka andichina murungu ndini uyu nefrendi yangu vandiperekedzawo kumakombiyuta kumakombiyuta kunoitei mami chinoitei munosi kuti mukapedza kubasa makutoya kumba handizvazoenda kumakombiyuta kunoitei musi wepei munozoiti mari ine miyedzo kufamba nayo babaazve andisirini ndiani ndandisipekedza shamwari yangu ikoko semazuva ese handiti mbotaura yangu but semazuva ese taenda neikoko tasvika kumakombiyuta kuya kuya iye ane zvaita makombiyuta imuno abva awina mari ahwina mari angoti chindege chindege chandipa mari how because iye aisa aisa almost 600 ndichiona ndakataridza kudai so atenga eh, voucher rake pepe indikati hari gandiite sei ganditurayewo saka ndaisa iri 200 pandaisa 200 ndatamba ndatamba yaibva yaenda ndikati akana ndinotoizo iyabva handinyengera zvanzi kuti idzoke isa ya 300 sapana isa 300 vaive kudai so hmm? handina kutamba kuenda kure kungobaya kudai kuti ndakuvunza kuti ko asi kuchatambika wane zvanzi yatorowa saka munoti pay yese 500 dollars 500 dollars yamunotambira vavarudo maisaise pana ndege munosazoti mune vana imi moisha 500 pakadeki ndanga ndatioka ndandatioka e eh, e eh, inogona kuwedzerawo iuya yawanda yawanda saka tichaita sei tichaita sei because rendo dari kuda mari yake mwana mari akuda mari yekuchikoro tinoda chikafu muno kudya munoti makandiratidza kuendawo basa makati ndisaende kubasa ndigare pamba house wife handichai mukadzi anoshanda he saka toita sei atori mahwani munopedza simba munozviziva

ndanyengerekawo nefriend yangu yandinyengera kuti nditangewo betway ah, pakaoma apa tiite zvekudii mashe zvino uchi unofenyere mari tinoita plani kunzai